Bu ýerde dem alýanlygyňyzy hyýal ediň. Öýkenleriňize dolan howanyň näderejede hapalygyny bilseňiz, belki dem almak islemersiňiz. Ýa-da içýän suwuňyz şeýle arassa bolman, gap-gara aksady we öýüňiziň öňünde hiç haçan aýrylmaýan musor bolsady. Men Aman Hümme. Bu gün Dünýäniň iň kyn, iň hapa we haýran galdyryjy adam hekaýalary bilen dolup duran ýerine gelýäs. Bu ýerde metr kwadrada düşýän adam sany bilen rekord goýan, akýan derýalaryň himiki musorlary sebäpli gara reňke öwrülen we adamlaryň ýaşamagy üçin musor toplaýan ýeri, Bangladeşiň paýtagty Dakka. Bu ýeriniň adamlary nädip beýle şertlerde ýaşaýar? Ynsan bedeni beýle bir hapa ýaşamaga nädip öwrenişdi? Bu wideomda men size şony gürrüň bermek isleýän. Bangladeş Günorta Aziýada ýerleşýän Hindistanyň we Mýanmaryň goňşusy. Beýleki tarapynda bolsa Bengal aýlagy bar. tutýan meýdany ýüz kyrk dört müň bäş ýüz ýetmiş müň kilometr kwadrat. Bu meýdany öz ýurdumyz Türkmenistanyň tutýan meýdany bilen deňeşdirenimizde, bizden üç esse kiçi bir ýere ýüz ýetmiş milliondan gowrak adamyň ýaşaýandygy diýmekdir. Bangladeşiň paýtagty Dakka samolýot bilen gonanymyzda ol ýeriň hapalygyndan öň, Ol ýeriň ysy bizi garşyalýar. Bu ýerde çüýrän musorlar, plastik ýanyklar we fabrikanyň garyşan yslary. Şäheriň esasy gymmatly zady Buriganga derýasy. Günümizde biologik taýdan öli kabul edilýär, ýagny içinde balyk ýaşamagy asla we asla mümkin däldir. Adamlar bu gap-gara suwy ulanyp, suw üzüşýärler, gap-çanaklaryny ýuwýarlar, hatda bu suwy arassalan ýaly edip içýänlerem bar. Bu ýerde bir dem alanymyzda ýigrimi iki sany çilim çekilýän derejedäki hapany öýkenimize çekýäs diýmek. Şeýle-de bu ýer näme üçin arassalanoklar? Bangladeş dünýäniň tekstil fabrigidir. Şu wagt üstimizde geýýän ýa-da şkafda duran eşiklerimiz bu ýerde dikilen bolup biler. Fast fashion diýilýän zat çykdaýjyny düşürmek üçin fabrikalary bu ýere gurýarlar. Fabrikalar zäherli zygyndylary arassalaman deňize atýarlar. Sebäbi arassalamagy üçin guruljak sistema. gymmatdyr. Halk bolsa bu fabrikalarda işlemek mejburynda. Başga saýlawlary ýok. Ýagny bu hapalyk aslynda olaryň ýaltalygyndan däl, global ekonomiýanyň olary bir dörediji musor höküminde ulanmagyndandyr. Adam bedeni we akyly ýaşamak üçin täsin, haýran galdyryjy ýagdaýda uýgunlaşmak ukybyna eýe bolýar. Bu hapalygyň içinde bu adamlar nädip ölmän ýaşap bilýärler diýen sorag aklymyza gelýär. Bu ýerde ýaşaýan adamlaryň immunitetleri biziňkä garanyňyzda gaty tapawutly. Bu kişileriň bedenleri daşardan gelýän hapa garşy mydama söweşmek mejburyna, ýagny söweşýän ýagdaýda gezýärler. We munuň netijesinde bolsa ortaça ýaş araçägi gün geçdikçe peselýändir. Bu ýeriniň halky üçin bu musurlar zyňyndydan ybarat däl. Şäherde tokaý diýilýän musur toplaýanlar bar. Bu adamlar biziň musur diýen hapalarymyzy toplap gaýtadan işleýän merkezlere satyp, güzeranyny görýärler. Bir plastiki baklaşka olar üçin agşam nahary diýmek. Bu sebäpden hapalyga bolan garaýyşlar ýigrenç duýgusyndan köp. ýaşamak üçin bir çeşme hökmünde görýärler. Şäheriň ysyna öwrenişdiler. Ynsan beýni üýtgedip bilmeýän hakyky zady üçin bu ýagdaýy adaty ýagdaý hökmünde kabul edip, özüni goramaga başlaýar. Bütin bu hapalygyň astynda biri-birinden tapawutly ýaşaýyşlar bar. Iň kirli köçelerde hem, irden arassaja köýnejigini geýip okuwa gitmäge synanyşýan çagalary görmek mümkin. Ene-atalar çagalary bu hapalykdan halas bolsunlar diýip, baryn-ýoguny okuw üçin harjaýarlar. Dakka halky şeýle bir güýçli we myhmansöýerdirler. Bir gepleşikde ýerli ýaşaýja şeýle sorag berilýär, Bu ýerden gitmek isleýäňizmi? Alnan jogap bolsa bu ýer meniň öýüm. Howasy hapa bolup biler, emma adamlarynyň ýüregi arassa. Biz elimizdäkiler bilen bagtly bolmagy öwrendik. Bu ýagdaýlar aslynda ynsan ruhunyň näderejede güýçlidigini görkezýär. Iň kyn şertler aslynda hem ýylgyrmaga sebäp. Başgalar bilen paýlaşyp biläýjekleri bir döwüm çörek tapyp bilýärler. Bu ýeriniň halky ýüzen toprak üstünde ekinler ekip, hasyl alyp bilýärler. Bu ýeri Himalaý daglaryndan akyp gaýtýan derýalary öz içine alýanlyklary sebäpli bu ýurt ýüzýän ýurt hem diýlip bilinýär. Bu ýurtda her gün diýen ýaly täze adajyklar dörär we käbirleri ýitip gider. Ýagny Bangladeş kartasy her ýyl üýtgeýändir. Bangladeşde häzirki zaman taryhyň iň uly tüweleý ýelleri bolup, Bir müň dokuz ýüz ýetmiş nji ýylda bolan ýel tupanynda bäş ýüz müňe ýakyn kişi ölendigi bilinýär. Bir müň dokuz ýüz segsen sekizinji ýylda bolan silde bolsa ýurduň altmyş göterimi suw astynda galdy. Millionlap adam öýsüz galdy. Bula real ýagdaýlaryň ýene biri bir müň dokuz ýüz dogsan sekizinji ýylda bolupdy. Bu silde ýurduň ýetmiş bäş göterimi suw astynda galypdy. Bu-da Bangladeş halkynyň diňe howa hapalygy bilen däl, tebigatyň döredýän betbagtçylyklary bilenem ýüzbe-ýüz bolýandygyny aňladýar. Bangladeşde ýene haýran galdyrýan zatlaryň biri, bu ýerde dünýäniň iň uly tokaýlarynyň biri ýerleşýär. Bu ýerde dünýäniň meşhur bengal gaplaňlary ýaşaýandyr. Bu gaplaňlar suwly ýerlerde ýaşaýandyklary sebäpli ýüzmegi bilýändirler. Dünýäniň iň kirli, iň hapa diýilýän bu ýeri aslynda häzirki zaman dünýäniň arkasynda gizlenýär. Biz arzan, arassa eşikler geýeliň diýip, dünýäniň beýleki tarapynda bolsa şeýle durmuşlara sebäp bolunýar.